Isma', meta xi ħadd jgħidlek figolla, issa m'għadhiex tgħajjir għax il-figolla għamlitha mal-aqwa ikel fid-dinja skont it-Taste Atlas. Ġifieri figolla hija xi ħaġa eh. prestiġġjuża. Thank you, mela.
Pastizz. Għax iġa tajani pastizz. Għax skont it-Taste Atlas, il-pastizz mm. mhux ta' min jitilfu. Qed tifhem? So għall-istess raġuni bejn wieħed u Eżatt. Toqgħod taħseb fuqha Żmien il-Milied. Taf kemm isiru affarijiet speċjali li jkunu għal tal-apposta magħmula għal dan iż-żmien tal-Milied? Tipo?
Il-bolol.
Eh, jien għalek nikol ħafna, jew nkella nixrob xi xarba tajba dejjem insib dawk il-ġiġ bolliet, imma sirt inlaħlaħhom daqsxejn. Annimal!
Mhux dawk il-bolo għal imma dawk. U ġejna għand Mary Grace il-Malta postu għan nispjegaw għad il-bicċa xol tal-bolol tal-miliet. L-ewwel sitt l-ħareġ tal-miliet kien fin-1964, kien xol ta' Vin Cremona. Minn dak iż-żmien law dejjem nħorġu l-bolol tal-miliet biex dak li jkunu nkajjibat il-kartolini tal-miliet kemm Malta u anke jkollu qraba barra, jkollu sett tal-milied biex jibgħat il-kartolini. Ġi tradizzjoni.
Ġi tradizzjoni, eżatt. F'din is-sena ħriġna żewġ settijiet. Ħriġna sett li kien ta' Marisa Tard ta' xejn stil leġġer u ħriġna kien hemm il-Father Christmas u anke hemm element ieħor fis-sett u kif ukoll ħriġna wkoll ehm, prasepju passuri ehm, ta' wieħed jgħid li dan jinstab ġewwa l-mossa u miftuħ għal pubbliku anka dak li jkun jista' jmur jara l-bolol li ġibna wkoll jara l-prasepji li ġibna fuq il-bolol. Maż-żmien anka l-istil inbidel. Eżempju 2007 ukoll konna ħriġna set kien vera popolar għax kien bħala konġunt mal-Vatikan, però kien hemm kien hemm diversi settijiet li wieħed ma dak li jkun skont gossi u l-istil tiegħu. Il-bolol in ġenerali jiġu printjati jew maħduma hawn Malta? Eżatt, jiġu jiġu printjati hawn Malta u mbagħad ix-xogħol jiġi għandna Issir riċerka anke minn sessjoni tal-marketing tagħna biex issir ir-rajta kull informazzjoni biex il-pubbliku mhux ġast tajnih il-bolla imma anke ftit informazzjoni fuqha u mbagħad jiġi fis-sessjoni tal-filatelija fejn jinħadem jitqatta' jiġi ttimbrat u mbagħad dak li jkun isibhom kif noħorġuhom dikinhar ġewwa l-fergħat tagħna.
Uhu bħal dal-lejl ħafna nies imorru l-qudis ta' nofs il-lejl, jew sa' nofs il-lejl, għax għamlu għalax iktar kmieni biex ma diskareġġax, ejja, ejja. Em, u,
Sa nofs il-lejl. sa' nofs il-lejl.
Sa nofs il-lejl. U
ħafna tfal ikunu qed jippreparaw għaliex. Għal-pritka tal-minib, ma sax loħ twins għanna disa. U u hawnhekk ġibna tnejn biex jagħmlukom il-priedka Ukoll. wkoll, ejja, mela. Ejja, nisqulu.

Ejwek għadlek ġox ommu kara l-ommi, zgur ma ġobiex il-budget. Ewa, għana taħħajt ma najdux hekk waqt il-prietka tal-mire. Għana nibdew, isma, għana fżak. Sorry, jek xi kultant għan itfa waħda bl-Inglis, għaxina immur private ċurkuli ċizwik, u allura ġili nitfaħħa ta. Nara ħna għan jimmat mbdaba tijab ma tal-gvern. Aħna insara tajbin. ċattajt.
Jiena ħa nibda Nazzjonalisti! Aħna l-insara t-tajbin għax daw tant qed jisirqu li m'għadhomx insara tajbin! Il-mommy tiegħi tgħid li aħna tal-Labour kull ma nagħmlu huwa għall-ġid ta' Malta. Ejw aktar ġo x'ommok ħa nkompli. Jiena llum ġejt hawnhekk biex ngħidilkom kelmtejn u nxandar l-aħbar it-tajba. Ħa jirreżenja?
Min?
Ħajreżenja Bernard?
Ma tarax Bernard qatt mu ħajirriżenja. Nifemni għalina tajja, parikom ma nafx kemmi tajba. Għar intkom, intkom l-ewel issiru sinjuri biex unbat tirreżenja, we? Eh? Mm. Għankompli! Giuseppe u Maria Kienu vera f'ajrin! Ma jistax ikun, taħt il-Labor ma jizistux nisora. Ma Ġużepp. Ma mi jek tegli.
Ġużepp u Marija mux fi żmien il-Labor kienu. Ma kemm ilu?
U 2000 years ago! Ismaħnilna fil-gvern. Ma 2000 years! 2000 kien hemm min ta' u żmien ta' mela ma nafx qed inħawad. Kompli.
Kompli jena.
Ġużeppi u Marija Kienu damu ġejjin ħafna.
Wis probabbli għelu fit traffic għax bħalissa kulħadd jeda jfittisom u għatan xida u ma jistax jida. Għajja ma jida.
Imma traffic hemm ta' il-wija għax ma jistax ikun hekk ma jistax nagħmlu l-priet kax jew jien jew int ma naqblu. Veru dan mhux sewa x'talu għaż-żmien il-miliet.
Żmien il-paċi mingħajr ġlied. Aħna rridu nkunu magħqudin f'għaqda kbira. Inħobbu lil xulxin qabel l-isbaħ!
Almenu spiċċaw bit-tajjeb dak il-jum. Veru, u minn hawn fisem it-tim ta' Shooter nixtieq nawguralkom il-Milit it-tajjeb lilkom u l-familja tagħkom. Jekk assuqu moħħkom hemm għax hemm il-ħajja tagħkom u ta' ħaddieħor u minflok sparar